Ah, wangu
Ah, bari wangu ka hazviri kurwadza mazuva ano pakaipa Ah, asi uri kurwadza iwe you always complaining uchimwa zvidoro zvinodhura so e unenge uchida kubvisa stress ka wangu kubvisa stress iwe uchitowedzera stress mangwana unomuka usina kana mari yebreakfast wakutinetsa futi Ah, Iwe unoziva ni lot of people owe me wangu. Apa kabrizila kakanditi jamba kutonge ameno kuita kundisvetuka kuti aiva madziva amazambuko. I used to be in a relationship. Now I'm just a lot. You just problem yako ndeyekuti you keep complaining but you don't want to act. Haudi kuactor. Ah, wangu. Ini zvemadrama handigoni sisi tiri kungochema we are all crying a river panapa yo kuchema and kuchema saka hapana hapana ini ndikuona kuti chi at least ndiri balance rine plan waiziya ndakarejista rumba rumba iwewe chaiye kutamba rumba drugs iwe unotamba rumba iwe nechiuno chako isina kana grease chila kani chila ruba is like uber anoziva uber yeye e i use my car as a tax i get money online gechichichi ayo ah, idhiri riri chairo chairo hapana wangu wewewo unoita zveruba iyoyo iwe une jagwa here ukubereka vanhu vacho unomusana here ukuita sei ah, wangu jagwa rinogara chirova marounds ava everyday ava sha ah, jagwa rakogazi yako iroro ndorakutoti my car wangu ana jazi problem yenyu ndeyekuti mukadhakwa ka munoita musindo ndosaka wakasiiwa nekabhebhi kako kaike kekureba ah, brother hauisa mafeelings hauisa ah, mafeelings apa ah. ha panoona vanga eh, long story short tira kumurumba unopusha chi eh, pazasi apa two minutes waizi hapana hapana just ndakuzondiri pabasa ini hazvina profit izvi ee wangu wakunoronge loss nhasi nini ndakundiita loss manje nditori pabasa ndakatomirira maclients izvi haa wangu matuminezi kana hande kani pachedu wani ee wakundiita loss nhasi nini haa ndi alright but ndiri pabasa
bara kamota kanotofamba ka wadhakwa manje kana wadhakwa unonetsa iwe wangu ndangotaurawo semunhu ataurawo ndikubuka kuti endisoko Wangu iwewe watori vabasa saka pressa mute paspeaker rako irororo that you call about tiende andori vabasa ita zvebasa eh mira vana ndiwe amai manje ko nhaiwe uri upi izvezvi nati uri kupi ndabuda muripo ndima toni pamakiye motikari ndakudzei ndikuendawo basa ini ndikuda mota yangu pano kubasa kupi kwawai unoenda iwo waumundobasa kupi iwo amsuda poloni mari yacho inenge wanapo zana ndiuya nepoloni padeni imi maizi ndiuya nepoloni nechingwa chichichi tose tumasindwa munakirwa nato oh. ah, orit mamwa mapiritse ee namwa
kwaiwe motokari yangu iri ku ah. ku
kutv yebobi futi vangu makutaura nakati nini ndiri munhu wemadhiri wise munhu yanga asina type yekeshazi yangu saka ndamuti haa iyo tozolinkana pamberi apo bcause ini i've got things to do wise i've got people to take care of but then saka haa iyo chimbonimirira izvozvo ah, but skiri rako anotsara here sini
wangu chimbomira izvozvo Ah, wangu haisi ko kazi yako iri kufona hauna chakwa ravo wangu chimbonyarara nyarara iwo
mamwe mapiritsi right saka your trip will be 600 and 75 dollars 6 cents mm, mm, mm, mm.
chaman kuimari yechikwe kwanda kudzo ndiri pabasa ah, wangu tadza ndozvataa kuita rezvi wangu ndakuti ini ndiri pabasa uona saka time yese yanda kuperekedza nepatazosvika apo nepandakamira apa izvezvi kutomira kwandakaita izvezvizvi ikutoramba ichichaja ikuramba ichikwira mari kutaura zvako zvakutaura izvo chingondibhadhara mari yangu ndibaya ona vati ukonoranda mari ona naironokavha chipande kusaidi uku ndasvika munhu acho asina mari ndosaka ndazotora kachivhitivhiti orit saka chivhitivhiti chikusara mukati vara do